Eh, tepa plus sign, tepa plus sign, connector, connector, connector, connector. Uko na panetsa remunhu apo. Ka plus sign kanenge kari pa side pacho, bata ikako, bata ikako. ukasabateka kuti kukudzurutsa pamapanel ukasabateka kuti kukudzurutsa pamapanel tepa plus sign tepa plus sign tepa plus sign never give up guys even if life beats you like 2012 zesa schedule e moderator moderator dzurutsa vanhu vanenge vasiri kutepa moderator dzurutsa moderator dzurutsa vanhu avo tepa plus sign tepa plus sign tepa plus sign team zero team zero pinda apo team zero team zero ha ndiani wakunoka kunge mupurisa iyi hamusi kuona ndiri palive iri kamini I need help, bro.
Ah, mdara pasina mazai nejingwa mdara hatisi kukwanisa kubatsirana consultation fika maiziya haa ah, ndiri serious akoma uyu kwato mani ndikuda kwenyu masina koma toroora here apa toroora here apa uchiri nenyaya yako dereki ndetofungwa kuti kuita mafanisi kani manje haa ma 2000 mufana wangu kuroora ma 2000 havanonoke kubreacha macontract kavanhu acho mufana wangu Twana twama 2000 turi fast like wifi. Haa, it's serious akoma. I want to marry. Marry?
You? Nefesi ipi mdara? Haa, akoma. I mean, congratulations bro. So what's the issue?
Akoma, ndakasangana nekanhu kanchintsva so, ka hot potato online.

Aingoti wifi yake iri down. So no. Ah, red flag mafana. When wifi is sick, it also means the face is also sick. Anyways, hatina kuya kuzobvisana energy panapa. Taura neni. Ndiwe uri kuzviziva mafana. But beware, beware. These online girls mfana wangu mascamas. Ha akoma ndiri kuda ma negotiators. Imimi na Bobby. Ha ndimuri kurema pa TikTok zvamanje manje. So ha makangononditambira number 9 akoma. Ndakadzoka hangu nemwana. Yese yamada ndokuitira yakoma.
Indeed mafana. We are internationally known in Chitungwiza mfana wangu. Ah internationally muchitungwiza. Anyways here's the deal wakoma. Mari yese inosara after lobola akoma ndeyenyu.
Ah, Mafana, say that again, slowly, so that my spirit can dance. Akoma, ndati, mari yese inosara. After lobola munochengeta zvenyu. Ichi ndo chigame chedu ichi. Rega ndifonere Bobby. Where is Bobby? Haa ah, akoma. Indo mufona makuseni so. Kasi mushandisa off pick. Haa ah, muka mfana unorara unge dawa here. Kwaita basa kunoku. Ndo zinonetsera nyope. 7 am kwatiri anenge atoma zikati mafana. haa kuma ndikugeza ka madhirenye ma 5 dollars anove chifonera ma matifonera makuseni zvekuti vatatosiya bhavhera ko taurai tinzwe pane mari saka mufana ukukoshesa kugeza uchisiya mari mweya waiko unoita kuti ugeze usina mari muchagezeswa nezvikwambo amfana shamwari ngatisangane padheni pako panze pegedhi in 10 minutes
Ah, newe Bobby, ruvara rudziko rwawakatipfekera uchatsvagira mukwasha pano iwe. Ndiwe Bobby, udzeka muzukuru wenyu kabvise izvi zvezvo ndoku. Hey, hey, hey, Kule, chill. This is the modern day fashion. Makala ana Chris Brown aya Kule, mungadziziye here zvimaiterera na Dembo? Blaz Kule, munofanira kungoziva kuti pane makala anoattracta mari ka. Nyakumani. Haa makudhipisira art kule. Haa kudhipisa kudiko? Mbuya Bobi, muzukuru enyu handichamunzwisisa uyu. Ah, nhai sekuru waBobby. Zvino mwana otorambidzwa kupfeka here nhai? Chii chakaipa ipapa nhai sekuru waBobby? Handiti chakakosha kuvhara muviri here nhaimi? Hoo, rega ndinyarare. kubva achakupfekerai dress muchingoti kuvhara muviri kuvhara muviri haa sekuru wabhobhi siyanai nemuzukuru wangu imi ha nhasi mutotadzawo kutotendera wekuti akachena akapfekawo sutu nhaimi sutu yepingi ndikasara nako ndega kamuzukuru kenyu ndichakapisa ndikukudzai mba yabhobhi twirawo sutu vachatsigira vakuwashaa sekuru wabhobhi chiregai kutaura muchidaro kani Vavakidzani vakazongonzwa muchituka muzukuru wangu kudaroka vanofunga kuti pano pashata ka nhai weduwe. Hamusi kuziva here kuti vari kunoroora? Hede, seka zvako Erifasi. Ndivo vari kutonoroorwa. Ndiani tezvara anoda kurororwa newako wacho wakadai? Iwe Bobby we, siisa izvo. Inga ndakakuudza kuti tora sutu yangu irimo yekala rebvumbu. Pese paunoda kuroora. Ndiwo masutu ekuti kana ukapfeka unowana mukadzi chaiye. Iyi iri nyaya yemasutu enyu kuleza ndichada kuinzwa. Ndakamboipfeka ndichienda kumashops uko ndikanzi maswera sei sekuru netwana taitamba bhora. I think ndikapfeka sutu yenyu ndiye ndichionekwa kunge mudzimu chaiwo. Gadzisiranei nazvo izvi. Anyways, nhasi tiri kunoroora kakuleza. Hamuna advice here? Advice yechiko?
Ndiri kukupa advice kuti bvisa sutu yawakapfeka iyi. Ruvara rudziko. Shuwa ungapfeka sutu yeruvara zvingataurike neshona. Ah, ipingi kakuleza. Ah, iwe.
Pingi inonzi china chishona. Ah, mabvazuva
haya nhasi wagonekwa ka nhai erefas ha nhasi wanatsowana mechi yako chaiyo chaiyo ha seka hako mwana wasilivia oh, simbisanai
haa bobi takanonoka shamwari chiri kuiteiko haa nhai bobi ndakakudza kuti kashamwari kako kakana hunhu usatamba nako ipapa pakangoti ngopinda hakana kana kumbomhoresa vanhu hakana kana kunoka chaiko ndiko kanomufurira kupfeka makala iwe buda unoke pano panoti ini hauna kundibatsira kurwira imba ino iwe ndakaibatira gini muna 1972 kachiri kacohouse wanzwa buda buda unoke
Ah, nhai sekuru wabhobi hamusi mazozvinyanya here mukati mwana achiripo padho here apo hasi atoenda zvaasiri kunoka nhai Ah, kunyara mukuti zvaita zvine hunhu here izvi aripo padhoyi baba
Eh, halo wakoma. Mavana.
batika kamufana ndakamira pagedhi tati baye ah mandiwo pagedhi eh kulesa kwakazi ndangopinda mujira wandani totaura ah mofamba zvakanaka mhofu muye nemuriwo ngakasadzoke pano kashamwari kako kane chikwereti chenoku yangu zvauri webhobhu uye nemavheji ndiri kuda chikeni chaiyo hehede haya ndianiko vakweretesa vakomana vairi ava masutu nhai wedu wee haya inge vavakidzani vevarombo tiri pamahwani chaivo iye anga vamboudzwa kuti chiko nhai mwedu wee haya haa chete pane pasina kana yekutamba kungoti vakomana vacho vanenge vakarombera kutaura ipo papa anenge atokabira maibi inini zvangu pesinali handidi munhu anditambira pabasa rangu handi pengerai uko kukamusika kenyu ako ziyai zvekufadzwa nekutambira tumari tushoma shuwa ndingachinyirwe nemunhu wekuti chinhu chinodhura chanotengesa pamusika pake elolipopo ndikwanirei maimi yaita sei sutu yangu haa zvipiko iwe pundu iwo malolipo paukutaura iwawaka anotobvisa mumwe munhu dry mouth uri kuzvinzwa haa tibvirapo iwe unotoraramira pano iwewe iwo maputi nemalolipo pawakushora iwawawo ndeye akatokudza mazibvudzi ako iwawawo basa ndirekuti pfekera tumasutu twepingi vakomana imimika makusenza kubheka sini chete imimi kuzoti nekamhete kane umwe wako akahwanaka matova machichmani imimi ee eh, ee eh, ee eh, myp siyana nezita rangu hanzi sandinga ndiri muzoni rekutora mari so proni yandokupaika munomuka makatarisana namudhara god imimi nyararai zvenyu kuti zii ping is just a color manzwa Don't be too political about fashion.
chazotaurawo chirungu aya ndofunga ito chirungu chacho matochirihesera mutusutu twenyu toto moda kutogara makadhifenda ka matova madhifenda ya noti muzoti kasutu kenyika kakaite haa kumapundu ngatipindei mukato musatedzere kapenza ngatigareyo tanaisa naisa tingazototsanirwa natezvara kwatiri kuenda mm, tibvirei uko inga ana tezvara vacho vari munhamo maybe maybe siyana neizvo manzwa haa iwe nabhobi ka ndasiyana nemi kwacho asi iwe mukomana iwewe ka iwe mukomana ari kumashure iwe uchenjere kujoiniswa satanism nevakomana ava haa ndiyako iyo dereki
Right. Strategy yedu yakamira so. Mfana wangu, iwe uri nherera kana tasvika uko. Mbuya wako na sekuru wako vakadii? Wakafa. And pese pangotaurwa mari dzausinganzwisise, chitotanga kuchema ipapo. Isusu tisinozama nyaradziro yachakuita hanti. Eya koma.
But ndagara ndataura wani. Indakakurira kunhu kune mari. Ko yamuda kundiitisa ndeipi? Haa wangu, handiwe wakuda mukadzi here? Ee, saka ita zvekuti uende nemukadzi. Isusu we are here to help you. Kana uchida chienda wega orai, chienda wega orai. Haa Bobi ndatora amwe, ngaende ega mukomana uyu. Aiwa, sorry akoma, sorry akoma. Orai, ndochema kwacho, ndochema akoma.
Right, wati musikana wako anonzi ani shanis hapo siya isusu tidrive chigame ichi mafana hautaure kana ndisina kutaura ndindotanga ndataura inini chese chauchataura mafana chenge chiri chekusapota mapoints angu handi ndati chii

And and what if what if the girl doesn't look like her photos? Ah, that's an obvious question kamafana. Haambova akaluka like maphotos ake. Alright boys, ngatisa waste time. Datove kumira mari yevhura muromo, tikuvapa macoin. Eh, ipapo tapanzwa ukoma. Fair. But kuwapa matekenyandebvu. Bobby.
Apa zipo patataura here tiri padini? Tambozitaura wani? But I feel I don't feel like zviri fair. Mada kuti bataisa matiki nyandevei. We pay full price for half the beard mdara. That's half price. Tobhadhara ndebvu half mdara. Ah, tayozorora ndebvu here isusu? Ya, ichi choshanda ko. Uri kunzwa here mfana Derek? Usazoti Max Satram Katumu. Parusambo ndipo pane big deal. ndopatiri kufenda nekukolapsa mdara yes we think bovan ende patomuka totovaudza kuti dhereki haadhereki inherera mbuya wake nasekuru wake wakafa dhereki akakura achidya mvura inopisa nemaimagination ndo yaitova sapa yake haana ah, koma but thats not true Haa ana akoma ndiri kutya kupinda mukati umu. Mvana wahaya isusu for a reason. Yaa pafair apana.
Tiri two dangerous negotiators mvana. Ukanzwa zvanzi lobola squad yasvika, tisu roora squad mvana. Yaa unonzwa chirungu.
When we fail to negotiate, we intimidate mvana. Yese i win win. Right boys, takuda kupinda mukati. Tagging. Check. Check. My voices. Check.
Check. Derek, ita kunge wakatambura kana takupinda mukati umu. Kunge ukurwadziwa nekurarama, wanzwa?
Ah, vakwasha vakadii vanononoka kudai vanoziva kuti zvinoripisa here izvi haa ah, soko azwisiseya na ana adoko amweni awo akazonoroora akapfeke magirazi ungati madj endeka ngautouya haone proper man mwana wangu was raised well kwete zvevakomana vanonegotiata painternet ngautouya haone proper man Yes, vagara vakanonoka kudhara. Hansi kuda mafanis. Vakangoita mafanis, I'll kick them out.
Tizikeo. Ah, mochimbai pinda akwasha. Mochotsvaka pekugara pasapa. Saka naakwasha pakati penyu apa ndiani achabhuya nesu? I, Gundo, the son of the street, graduate of TikTok University.
And I, Bobby, consultant of Lobola Affairs, emotional damage control. Ah, naya kwasha zvino mukataura ngechingezi mwaakutotishayishira hatizwi baba taurai ngechishona ini bundo mwana wevhu neni bobby tisu tichange tichitaura I, ini ndinonzi ini ndinonzi Derek. haa soko ako kari pakati apo kakadobavhengedzera Ka dangerous type kane mabvudzi ako. Ko nhai akwasha kubva mati misa 5 hours zuva ratobuda kubva uku kuenda uku takatomirira imimi chete. Ruregerero baba tadilewa nemapotholes haa they are too talented baba ruregerero.
I hope mauya muri prepared akwasha nekuti misa kwamaita uku.
Wangu. Ah tichayedza amai. Tauya takagadzirira spiritual, emotional and financially. But not too financially. Tiri kuda kugarisana, kukudzana nerudo nekuremekedzana. Sevanhu vari kuda kuumba ukama.
Right Akwasha yekutanga ndeye ndiro hatingaisi mari pasi ba zvenhando Akwasha 5 dollars Ah, don't worry. Tauya neyedu ndiro vakomana. Vakwasha vakarongeka. Iyo. Plaza haa reka lunch box katinako apa kana ndiro kazarisa munongoisirawo do alternative ndatenda zvangu changamire Haa kwasha makabvirongwarisa. Ngatichiitei start the program anhuwee. Vhura muromo. 100 dollars.
Regerero baba asi tine chichemo. Ha ivo akwasha mukuramba chivanhu here mimi. Kwete baba.
Chivanhu tikubvumirana nacho tikuramba inflation baba. You know back in 2019 vhura muromo yanga iri pa 20 dollars. Now tamuna 2025 yaba 100 dollars. ah kazimiro ume akubhadhara mataxi plus haa taona kuti anko awa kutaura mm, vanenge vanitaurisa manje tikavapa full price yevhura muromo i vanozotaura kusvika manheru saka tine mukono wedu wetwendi baba mai nhingi mukuona ka kwasho wenyu mukuona ka aha kwasha mari toiona asi mungabatsonze kusvika pa 20 bva chiisai zve 40 tosangane pakati Alright.
Ninge ya 40 ka. Ndo last year. Otherwise i kana mauda kutokwidza ipapo aatotaura hedu ne sign language. Zvekuvhura muromo zvacho zvinge zvaramba. Bobby. Kandati kwendu yakanamwa yayi. Right.
Ngatihambe mberi nguva sandi yedu ba. Matekenya ndebvu 250 US. Mm, guys, that's too much. Tazinzwa baba. But hey, how do I say it? Ah, that beard doesn't look that beard doesn't look 200 baba. Hey, takumbirawo kwakutokumbirawo. Yo, it's too small. Okay, let me say it this way. Beard iro uri kuitwa kunge data bundle ragumira pahafu munhu achiri kudownload. And, and also, look baba, idzo dzimwe ndebvu dzatodze grey already idzo. Moda kuti bhadhare full price for expired stock.
akwashe ubvira undisekesa ngenyaya dzenhando a muri kuda zvemahara muri kuzvo here moda kuise mari mukusaiza vanhu kaini mm, 70 because ka honestly ka ndebvidzo dziri kutoda rudo idzi kwete mari haiwa amaya ndaramba kutekenya ndebvu dzangu aungamboite sevent eba mirai mirai soko imi michirai ndichaabata basi basi right ngatikontinyei khauya amai 800 us
Amai tinokuremekedzai but 800 yei 800 iprice yemombe four ka mama ah, plus mama ka let's be honest your daughter is ah, mwana wenyu haanya ah, muri kuti chii mimi
Eh, ah, tisati tamuona saka tikungosajesta kuti ah, 800 inenge yawandisa for munhu watisati taona mama ha young man remekedzei mwana wangu manzwa ndozvomavingerechi Eh, sorry sorry baba sorry ruregerero baba mwana wenyu tinomuremekedza but tinoremekedza futi homwe dzedu baba haiwa soko itai sit down tinohambe nawo lola lola taakusvika ikweyo kunhapitapi horait akwasha saka munode kutipe finance yemari ipa mombeyo mai 300 tiri kutoratidza our maximum respect baba Baba Muriza Zabaranje kuirebereka sikure baba.
Alright fine, ngaiuye 300 yacho.
Right, soko tasvike panhapi tapi tasvike pauchi. Ndodaidzira here? Rusambo 3000 US. Ah. Uh.
We reject baba. Ah, imi we're not new kama Harare muno. Ah, reject muda kuedza kurewa kwasha.
Respectfully ka. You see baba, my client saw your daughter on social media. Mwana yange ni beautiful profile picture. Ari mutsuku. Akarukwa ma braids. But we know filter rinonyepa baba. Very much. Vamwe vanhu vanolooka kunge Beyonce online but yo in real life vanotoloka kunge before picture readvert yeclinic mdara. Oh. Ah, kwasha, itoi continue nefinance. Muri kutya here? Unouya. Aiwa hano. Ndikatoina 3000 kwaMoaz andichaenda kunobheja futi mdara. Aiwa.

Mm, akoma pundu iyi ndo fraud ine makumbo 4. Ah baba this is a scam. Yo she look like a model from South Africa. Apa kutoita ngasa tapedza kudownloada.
Nonsense mwana wakwasha. Ah, mwana wangu akanako plus ana kuwandirwa no no no no ah this one she look like an unfinished product ah kwasha izvi hazviiti maizvi hatidzosere ngoda kwachiyadzwa ba ndimi mabviro kurumba kuuya pano muchoorori hatidi zvekutoneswa ba kwasha ah, okay aiwa then we live stream takutobatidza makamera batidza pundu yes takutoenda live on tiktok right now imi muri kuti mwana wayo ari equal kuprice yamuri kuti chaja here we have 143k followers ah.
mm, soko please don't embarrass us on the internet again right orit orit mirai mirai mirai mati munodeya kwashe mirai kuti nhepfenyure kuvanhu akawanda tidzorerei hafu mari yatabhadhara muwamaziya mufana wangu dherekoyo aende nechimoko kana achiri kuchida mm, mm, mm, akomapundu Ndikungoda mari yangu this is too much I will think about her later koma aiwa So dad, am I still getting married or not? Hey my sister, shut up. Tokupa pro nekumabva zuva, wanzwa? Tozotaura nyaya yezvima makeup zvenyu zvamune makaisa online.
Okay, ah, takupangura mari yacho. Chitorei kwacho. Ah, kwacho anosaiza anhu. Anosaizanwa.
Pleasure doing business with you.
My sister, and remember, hakuna filita rinovharidzira chokwadi wanzwa ha chibudai muno next time uye muri normal man and you too next time bring a normal bride